נאך איז דא נאך א ענין וואס איך האב געוואלט אויסשמועסן, דאס איז די ענין פון די ועד העיר און והמסתעף. יעדער ווייסט, אידן מוזן וואוינען צווישן אידן. סיי ווי מ'וויל וואוינען, און סיי אז א איד וויל פארן אויף וואקאציע, מוז ער זיין דווקא צווישן אידן. ער מוז האבן א מקווה, ער מוז האבן מנין, ער מוז קענען קויפן כשר צו עסן, ער מוז וואוינען צווישן אידן. און ווי נאר אידן האבן זיך באזעצט, זענען געקומען אינוועסטערס און געקויפט דארטן פראפערטיס, א אינוועסטער וואס קומט קויפן א פראפערטי ער האט נישט א פראבלעם אביסל איבערצוצאלן אויף א פראפערטי, ווייל צום סוף ער קוקט דאך אויף לאורך הדרך, ער קען זיצן און ווארטן פינף יאר און צען יאר און צומאל צוואנציג יאר אז ער זאל אפמאכן זיין פארדינסט זיין זיין געלט וואס ער וויל מאכן, אלס א תוצאה דערפון די פרייזן הייבט זיך. אזוי האבן זיך געהויבן די פרייזן אין לינדען, אזוי האבן זיך געהויבן די פרייזן אין קרית יואל, ארום קרית יואל, אינעם מאנטיסעלא, און אין לעיקוואוד, און ווי נישט. אויב זאל א הויז אין אריזאנע קאסטן זעקס זיבן הונדערט טויזנט דאלער, אפילו טאמער וועלן שוין ביז דעמאלטס וואוינען עטליכע הונדערט משפחות, וועט זיך די וויקס אויפהערן. נאך אלעם, די הויפט מעלה איז נאך אלץ אז מען קען האבן אויסטערליש ביליגע פרייזן פאר רייכוויזדיגע הייזער. אויב זאל עס נאר זיין אביסל ביליגער, לוינט זיך שוין נישט די טרחה, וועט זיך די וויקס אויפהערן. איז די איינציגסטע עצה האט די ועד העיר מחליט געווען אז די עצה איז צו מאכן פעסטע תקנות וויאזוי צו קויפן הייזער. אבער דאס איז נאכאלץ נישט גענוג. כלל ישראל איז פארשידנארטיג, ס'מאכט זיך אינוועסטערס וואס רעכענען זיך נישט מיט די תקנות. תקנות וואס מ'טוט נישט אינפארסירן האט נישט קיין תוקף, מוז מען עס אינפארסירן כדי די שטאט זאל האבן א קיום. מ'לעבט דאך אין אמעריקע, וויאזוי קען מען אין אמעריקע אינפארסירן תקנות? אדערווייל וואלט מען מחליט געווען אז היות יעדער מוז צוקומען צו פארשידענע אידישע סערוויסעס וואס די קהילה שטעלט צו, איז נישטא קיין ברירה נאר צו זאגן אז עטס קענטס נישט אריינקומען אין די בנינים, אזוי צו מאכן ענג פאר די וועלכע אפשר פארשטייען נישט אז זיי טוען מיט זייערע שריט צעברעכן די שטאט. נישט פאר זיי און נישט פאר די וועלכע דינגען הייזער ביי זיי, דאס איז די איינציגסטע עצה ליידער. ס'איז נישט קיין שום נפקא מינה צו תשעה באב צו יום כיפור, מ'מוז בעל כרחו נעמען די שריט. ס'איז צומאל נישט בטעם, זייער נישט בטעם, אבער הכרח לא יגונה ולא ישובח. דעם מהלך האט די פילע שטיצע פון רבנים ובתי דינים וואס האבן זיך שוין מזדכה געווען צו די פראבלעמען וואס זענען דארטן געווען ביז לעצטנס. אויך ארום קרית יואל זענען דא מערערע געגנטער וואס האבן אנגענומען אזא מהלך. און וואס מיינט איר, די וועסט וועלן יעצט באזינגען די איד מיט שיינע לויב ווערטער? ליידער איז די מייסד העיר הרב ר' פשיהא געווארן א ציל-ברעט כמטרה לחיץ. וויל איך דאס ברבים דא ארויסברענגען, היות אין די לעצטע דריי פיר חדשים פון ווען מ'האט מיר גערופן אז איך זאל זיין אביסל אינוואלווד דא אין ענין זיך אריבערצוציען אהין, פיל איך אז איך האב דא וואס איבערצוגעבן פאר די וואס ווילן זיין חלק פון די קבוצה. היות די די ענין ליגט אויפן טיש, מ'קען זיך נישט פון דעם אלעם איינזען, מוז מען דעם ענין אויסקלארן. ס'פארשטייט יעדער איינער, די ערשטע תקופה וואס מ'איז אנגעקומען אהין האט מען ממש געאקערט ווי אין א פעלזן שטיין, צומאל מאכט זיך אז מ'האט אויפגענומען נישט א ריכטיגע מענטש אויף א געוויסע פאזיציע, צומאל מאכט זיך עפעס אנדערש נישט אזוי גוט געפארן, טבע איז אז ס'ווערט אביסל חילוקי דעות. זאל איך זאגן אז מען רעדט פון משה רבינו וואס מאכט קיינמאל נישט קיין טעות? ניין כ'גיי דיר נישט זאגן. ס'איז מעגליך געווען טעותים, ס'איז מעגליך געוויסע החלטות וואלט בעסער געווען אנדערש, קען אויך זיין, א מענטש איז נאר א מענטש, אונז אלע מאכן מיר צומאל טעותים. באופן כללי מוז מען זאגן, נאכן רעדן מיט מערערע אידן פון ביידע צדדים, רבנים, עסקנים, יעצטיגע תושבים און געוועזענע תושבים, און נאכאמאל פון ביידע צדדים. איך האב געהאט די קשיא, פארוואס ביסטו געגאנגען צו א קהילה וואס טוט אפשוואכן די כח פון די ועד העיר, און טוט מחזק זיין די אינוועסטערס? קיינער האט מיר נישט געקענט זאגן, מיר האט רב שירוב בא'עוול'ט, מיט א כוונה מיך צו בא'עוול'ן, חס ושלום צו אויסנארן, אדער חס ושלום צו בא'גנב'נען. ראובן האט מיר געזאגט, איך האב נישט געקענט צוקוקן ווי מען בא'עוול'ט שמעון'ען. איך האב גערעדט מיט שמעון. שמעון האט מיר געזאגט, איך האב נישט געקענט צוזען ווי מען בא'עוול'ט לייבי. לייבי האט נישט געקענט צוזען ווי מען בא'עוול'ט ראובן. דאס איז נישט א משל, נאר ממש די נמשל. איך וויל זאגן נאך מער, איך בין געזעצן מיט אים שעות אריכות מערערע מאל, און מיר האבן דורך גערעדט אסאך אסאך זאכן, און איך בין נאכגעגאנגען אן א שיעור זאכן צו ס'איז ריכטיג וואס ער זאגט, ווייל מ'זאגט איך מיר אז מ'קען נישט גלייבן קיין ווארט לשבחו ייאמר, איך האב אים נישט געכאפט אפילו ביי איין פרט וואס ער האט געזאגט אז ס'זאל נישט זיין אמת, אדער ווי מ'זאגט ארויס פון קאנטעקסט. די ענינים האב איך געפילט פאר וויכטיג אויסצושמועסן מיטן ציבור, ברוך השם ס'אמת ס'געווען שטורעמישע תקופות, אבער אדאנק די חיזוק און שטיצע פון סאך רבנים האלט זיך די פלאץ, חסדי השם די איז ענין לשם נח, היינט צו טאג ווען מ'פארט אהין עט מען נישט טרעפן נאר א געשמאקע רואיגע קהילה וואס פארט ברוך השם אליין מנוחות, א ווינקל ווי מ'קען הנאה האבן פון א געשמאקע דאווענען, דינען דעם אייבערשטן מיט רחבות הדעת.